Heia, fy enw yw Hana, un o swyddogion recriwtio myfyrwyr ym Mhrifysgol Met Caerdydd, a heddi mae ganddyn ni sesiwn byr ar datganiadau personol. Um, felly, y rheswm rydyn ni'n neud hwn yw'r newyddion dda fod UCAS wedi estyn y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio am brifysgol tan y rug- y nawfed ar ugain o Ionawr flwyddyn hon. Felly mae hwnna'n rhoi dros dau wythnos ychwanegol iddo chi i ymgeisio i brifysgol os nad wyt ti wedi eto a dyna yw eich bwriad, neu os wyt ti dal yn meddwl os i mynd i prifysgol neu beidio. Yym, felly mae hwn wedi rhoi amser dda i chi nawr, a ddigon o amser, i chwilio am eich cwrs ac i sgwennu'ch datganiad personol ac i rhoi eich ymgais i fewn. Felly, newch yn siŵr mae ganddoch chi rhywbeth i creu nodiadau ar gyfer hon. Yym, byddaf yn edrych ar y prif pwyntiau ganddoch chi ar datganiadau personol, beth sy'n ei datganiad dda, yym, y pethau i i gynnwys ac hefyd byddaf yn dangos enghreifftiau iddo chi hefyd. A wedyn, ar y diwedd, bydd ganddo ni rhestr wirio i chi checio, fath o checklist, i gweud, reit, fi wedi gwneud hwn, fi wedi gwneud hwn. Um, felly ie, yeah, newyddion gwych i ddechrau efo, um, yn ywedig yn yr amser heriol hwn, mae'n dda fod UCAS wedi gweld hwn a wedi estyn y dyddiad cau. Um, a fel byddwn ni'n gweud, byddwn ni'n cynnwys uh, sut i really ysgrifennu dracennu personol a pha mae angen i, i gychwyn, um, ac yna hefyd beth yw'r gwallau cyffredin a sut fedrwch chi ysgoi nhw. Felly, eich ymgais i brifysgol, felly falle bod chi'n gwylio hwn a chi heb ymgeisio eto, ond rwy ti'n gwybod pa cyrsiau hoffet ti'n geisio am. Neu falle dys dim clem da ti to, be hoffet ti ymgeisio am ond ti'n gwybod hoffet ti mynd i brifysgol? Yym, wel os mae hwnna yw'r sefyllfa, pan wyt yn ymgeisio am brifysgol trwy UCAS, mae ganddo ti pump dewis cwrs. Felly gall hwnna bod pump, um, o pump cwrs tebyg yn yr un brifysgol, uh, neu yr un cwrs mewn pump prifysgol uh, gwahanol, neu cymysgedd o'r ddau, yn hollol i fyny i beth sy'n siwtio anghenion ti. Falle ti'n gwybod ti eisiau symud i'r dinas, neu hoffi ti aros adre, neu os hoffi ti mynd i'r Alban neu Lloegr, pa fath o twod, lleoliad hoffi ti astudio mewn, mae hwnna'n holl bwysig ar ben pa cwrs i astudio, felly wnewch yn siŵr bod chi wedi ystyried a wneud yr ymchwil mewn i hon. Ond ar gyfer y pump dewis cwrs yna, ond un datganiad personol sydd efo chi. Felly, dyna pam, pan wyt ti yn meddwl am eich dewis cwrs, mae'n dda i dewis pump cwrs tebyg er mwyn wneud yn haws i chi, rili, i sgwennu yr un datganiad personol yna. Yym, felly, os wyt ti'n gen ddiddordeb gen ti i mynd mewn i'r maes chwaraeon um, ac yn dewis pump cwrs uh, chwaraeon, gwych. Ond os ti'n dechrau chwaraeon a hanes a cerdd falle, fel y pimp opsiwn, mae hwnna'n mynd i fod yn heriol iawn i sgwennu datganiad ar gyfer hynny. Am y datganiad personol gall yn fyr iawn gan feddwl, ond 4,000 o cymeriadau yw hwnna, felly mae yna pob llythyren a pob y talnod Yym, felly does dim gen chi lot fawr o eiriau i werthu dy hun i'r brifysgol. Felly dyma pam mae'n really bwysig i chi meddwl am sut i ti'n ysgrifennu ac hefyd adlewyrchu ar eich gwaith a siŵr o fod ail sgwennu hi to. Peidiwch bod yn ofyn o sgwennu drafft ar ôl drafft ar ôl drafft. Mae dau wythnos ganddoch chi felly mae'r amser i wneud hynna ond mae jyst angen rhoi'r oriau mewn. Ond gobeithio bydd hwn yn helpu i chi i sicrhau bod chi yn hapus efo beth wyt yn rhoi um, yn eich ymgais UCAS. A pam rydyn ni'n defnyddio datganiad personol? Mae hwnna'n cwestiwn. Um, mae lot o pobl um, wastad o oh, pam dwi angen sgwennu hon? Wel, mae'n ma rhan o'r proses dewis a dethol y brifysgol. Felly, meddwl faint o bobl sy'n ymgeisio at brifysgol um, pob blwyddyn. filoedd. Felly be sy'n neud i ti sefyll allan o'r dorf hwnna? Dyna'r holl bwynt o Datganni Personol, i'r prifysgol ei ddarllen hi a gwybod yn syth, ie, hoffwn i rhoi cynnig i'r person hon. Maen nhw hefyd yn cael eu defnyddio ar gyfer cyfweliadau, felly os wyt ti'n ymgeisio am cwrs lle chi'n gwybod mae cyfweliad yn rhan o hon y proses dewis a dethol, bydden nhw yn cyfeirio at eich datganiad personol yn aml yym yn ystod y proses cy- cyfweld. Felly, er enghraifft ym Met Caerdydd, ry'n ni'n cyfweld am ein graddau celf a dylunio, addysg um, ac ein graddau sydd wedi ei fuddsoddi gan y gig, felly yr NHS. Um, felly jyst ystyried hefyd os mae rhaid i cael cyfweliad neu beidio. Be hoffwn i gwybod yw bod chi wedi wneud yr ymchwil ar-lein hefyd. Cyn sgwennu dacen yn personol, byddwch yn hyderus yn eich dewisiadau. Byddwch yn hyderus yn eich dewis o cwrs a'r dewis o brifysgolion hefyd. Mae ymchwil ar-lein wedi datblygu, wel, mae wedi bod yn gwych, rili, ers um, ers y cyfnod, cyfnod clo a'r pandemig hon, mae prifysgolion rili wedi gweithio at creu tywed, ffynonellau uh, ar-lein gwych i chi. Felly falle mae hwnna'n uh, 360 campus tours, accommodation tours, um, fideos gan y darlithwyr ac ati. Felly sicrhau bod chi wedi wneud yr ymchwil cyn ysgrifennu datganiad personol ti. Ac os wyt ti yn y cam na nawr, Gwasgwch pause ar hon, newch yr ymchwil a down nôl wedyn. Ond, ynglŷn â sut i sgwennu datganiad personol te, mae'n tebyg iawn i amser stori, felly mae wastad dechreuad, sef y cyflwyniad, y canol, y prif gorff, a'r diweddglo, y casgliad. Felly, pan wyt ti'n darllen trwy eich datganiad personol, sicrhau bod ti'n dilyn y strwythur hwn, oes gen ti cyflwyniad clir, oes gen ti prif gorff clir ac yna casgliad cryno uh, i ddiwedd hefyd. Ond be na i wneud naw yw mynd trwy pob secsiwn o hynny fel bod chi hyd gadael yn gwybod yn sicr beth sydd angen cael mewn pob secsiwn. Felly, y cyflwyniad. Mae hwn yn holl bwysig oherwydd Ni am gwybod yn syth be hoffet ti astudio, pam hoffet ti astudio hynny, ac hefyd, mae'n gwych i i i ni gwybod yy unrhyw dyheadau gyrfaol hir dymor sydd ganddoch chi hefyd. Yym felly sicrhau bo' bo' chi yn wneud hi'n glir, t'wod, ni ddim yn disgwyl i chi enwi y cwrs, felly BA Hons, BSc Hons, oherwydd falle bod nhw'n gwahanol yn y gwahanol prifysgolion rwyt yn ymgeisio am. O'n i eisiau gwybod beth yw'r pwnc, beth yw'r maes hoffet ti astudio, um, a fel ni, nes i gweud, ni eisiau gwybod hwn yn syth. Um, a hefyd, os ydych chi agor gyda brawddeg agoriadol personol, sy'n mynd i wneud i ti'n unigryw a wneud i'r darllenydd i cofio ti, mae hwnna gallu bod yn rili really defnyddiol ar gyfer eich ymgais. Mae llinellau, llinellau agoriadol fel arfer yn eitha' cawslyd, felly mae'n gw-, mae'n dda i chi gwybod beth i osgoi, a wedyn os ti'n gwybod sut i osgoi hynny, fel arfer mae be' ti 'di sgwennu yn gywir. Yym felly ry'n ni ddim angen gwybod yn syth beth wyt ti'n astudio oherwydd chi'n mynd i trafod hynna yn y brif gorff a hefyd mae fe ar ffurflen UCAS chi. Yym ceisiwch osgoi sôn am pan o ti'n plentyn a o ti'n gwybod yn syth o, o, o genedigaeth o ti eisiau astudio'r gradd yna, um, oherwydd mae ddim yn holl realistig. Um, does dim angen i ti wneud dyfyniadau chwaith. Felly ar y diwedd yna mae gyda ni quote am ffasiwn. Nawr mae ddim angen i ti cynnwys dyfyniadau nag yw'r dyfyniadau geiriau dy hun, ac mewn dy enw personol, ond 4,000 o cymeriadau sydd efo chi, felly mae angen i ti sicrhau bod chi'n neud y fwyaf o'r geirfa yna a defnyddio geiriau dy hun. Um, hefyd, fel nes i gweud, maen nhw'n gallu bod yn eitha cawslyd ac eitha predictable, felly defnyddiwch hon i sefyll allan o'r dorf. Nawr mae hwn yn enghraifft o cyflwyniad dda, wedi cael y green light. Um, fel gellwch chi gweld yn syth, ni'n gwybod be hoffen nhw astudio, ni'n gwybod pam hoffen nhw astudio fe, maen nhw'n rhoi enghraifft penodol iawn am, am y pam yna. Dim jyst oherwydd maen nhw'n mwynhau e, ond maen nhw'n rhoi um, profiad perthnasol mewn hynna er mwyn esbonio y ddewis. Maen nhw hefyd yn cyfeirio at um, trod, sgiliau nhw uh, a profiad gwaith, a maen nhw hefyd yn sôn am lle gallen nhw gweld eu hun ar ôl brifysgol. Mae hwnna'n bwysig, does dim pawb yn wneud hwn, ond mae'n ddau brifysgol o'n i'n gwybod, hoffet ti'n neud rhywbeth efo'r gradd hynny, chi cofiwch hynny pan wyt ti'n sgwennu hi. Wedyn i'r brif gorff. Nawr mae'r prif gorff yn really cael ei amlinellu mas mewn pedwar um, rhan gwahanol. Byddet ti'n dachle efo profiad gwaith mwyaf perthnasol i gradd ti. Felly, os hoffet ti mynd lawr um, y trywydd falle gofal iechyd, os gen ti profiad gofal iechyd neu os gen, a wyt ti wedi gwirfoddoli yn y maes iechyd um, neu gofal unrhyw, unrhyw pryd, dyna beth byddet ti'n rhoi lawr. Os hoffet ti mynd mewn i fel addysg, a oes gen ti profiad gwaith yn, um, yn ysgol gynradd neu ysgol uwchradd, um, cael meddwl am beth sydd gen ti sydd yn mwyaf perthnasol, um, ond hefyd yn y maes rydyn ni ar hyn o bryd ar beth sy'n digwydd, ni'n gwybod, mae'r prifysgol yn gwybod nag yw hi mor hawdd â ni i mynd allan ac i cael profiad gwaith, felly meddwl am os ti wedi wneud unrhyw cyrsiau ar-lein neu os wyt ti wedi mynychu unrhyw darlithoedd o'r maes hynny. Pa fath o darllen bellach wyt ti wedi wneud ar ar y pwnc? Bydd hwnna yn profiad gwaith perthnasol hefyd. Wedyn soniwch am eich profiad academaidd, yy yn bendant os wyt ti'n astudio tiwr yym pwnc sy'n perthnasol ar gyfer y gradd, yn bendant soniwch am hynny ac byddwch yn penodol am falle rhai o'r modiwlau rwyt ti'n astudio yym ac yna sôn am unrhyw pwnc arall rwyt ti'n gallu gwneud yn perthnasol ar gyfer gradd ti. um, profiad gwaith na ti'n uniongyrchol yn berthnasol hefyd, mae hon yn bwysig. Um, falle rwy ti'n gweithio mewn siop, mewn bwyty neu tafarn, beth bynnag, bydd gen ti sgiliau trosglwyddadwy o hynny gallu ti sôn am yn eich datganiad personol, er enghraifft gwaith tîm, cyfathrebu, rheoli amser trwy gweithio swydd rhan amser ac astudio, meddyliwch am yr holl bethe rwyt ti wedi dysgu a s fydd rheina yn perthnasol ar gyfer prifysgol. Ac yna unrhyw beth ychwanegol, yn enwedig os wneud i ti sefyll allan o'r dorf, um, unrhyw beth ynglyn â chwaraeon, falle rwyt ti'n clwb drama neu'n ti'n y cwr, ti'n bod yn perfformio yn yr ysteddfod, um, beth bynnag ti wedi wneud, dyna lle yw'r amser i rili cael bach o show off o pwy wyt ti a be ti wedi wneud yn eich amser rhydd. Yym felly cofiwch yym yr ordr hwnna a a dyna beth fel byddet ti'n sgwennu hi hefyd. Felly yr sgiliau trosglwyddiadwy yna, mae rheina yn holl bwysig fel nes i sôn a dwi'n sicr bydd ganddoch chi o leiaf pump o rheini i i sôn am. um, oherwydd mae rheina yn perthnasol ar gyfer prifysgol, ar gyfer unrhyw gradd, ar gyfer unrhyw swydd yn y dyfodol. Dyma be mae pobl yn edrych allan am. Felly, meddyliwch am amser rwy ti'n datblygu rhain. Er enghraifft, falle mae'r bagloriaeth Cymraeg wedi datblygu eich sgiliau um, arweinyddiaeth, os wyt ti wedi um, rheoli grŵp yn y prosiect menter neu rhywbeth, meddyliwch am um, profiadau academaidd a profiadau allan o'r ysgol hefyd. A fel nes i gweud, ni deall ti methu cael profiad gwaith wyneb wrth wyneb um, ar gyfer pob swydd ar hyn o bryd. Felly, edrychwch ar digwyddiadau ar-lein os i ti'n wneud yn, uh, unrhyw um, unrhyw darlithoedd neu hyfforddiant, yym a wyt ti 'di cefnogi'r cymuned yr amser hon? Yym ma' hwnna'n mynd i dangos sgilie ti hefyd, yym gweld be' ma' teulu a ffrindie, ydyn nhw'n nabod rhywun yn y maes yn barod a gelli ti ca'l yym un a- un ag un rhithwir gyda nhw i gwbod mwy am t'wod y fath o maes mae hi gweithio yn. Yym gwrandewch i podlede ac hefyd cyfeirio'ch at y cyfryngau. Felly, ni'n meddwl allan o'r bocs uh, traddodiadol nawr am sut gallu ti cael y profiad gwaith. Ac yna y casgliad. So, felly, ni wedi cael um, y cyflwyniad, y prif gorff, nawr casgliad. Mae hi'n byr, 3 i 5 llinell fel arfer, gyda gwybodaeth cofiadwy um, a'r holl pwrpas hon yw reili at gyfnerch, atgyfnerthu brwdfrydedd ti ar gyfer y gradd hon. Jyst ail atgyfnerthu pam wyt ti eisiau gwneud hon. Um, a dyna beth sy'n ni'n rili aros yn feddwl y pobl sy'n darllen y daclau'n personol hon, os maen nhw'n gorffen a gweud, waw, oce, okay, mae da nhw profiad, mae da nhw'r sgiliau allweddol, a maen nhw'n rili eisiau gwneud e, dwi eich gweld hwnna, mae ganddyn nhw mae ganddyn nhw bach o passion a maen nhw'n gwybod beth hoff nhw'n gwneud efo'r gradd. Dyma enghraifft dda, eto un sydd wedi cael y golau gwyrdd ar gyfer casgliad, um, felly tywed, be maen nhw'n wneud fan hyn, maen nhw wedi defnyddio geiriau fel on reflection, felly maen nhw'n adlywyrchu ar yr holl broses. Maen nhw hefyd yn cyfeirio at cyfeirnod nhw, reference nhw, felly maen nhw wedi sgwennu hon gyda'r feddwl am beth mae'r tutor tu falle wedi sgwennu i UCAS. um, am ti chi gweld y cyffro ynddyn nhw ar gyfer astudio y gradd. Um, felly sicrhewch bod chi yn mynd dros o hwn i sicrhau tro mae da chi'r cynnwys uh, cywir. Adlewyrchu yn rili, rili bwysig. Felly, unwaith ti'n ysgrifennu drafft cyntaf ti, yes, ti wedi gwneud e, ti wedi gwneud y cam fwyaf anodd i sgwennu drafft cyntaf. Ond nawr mae angen sgwennu ail drafft, drafft trydydd, beth bynnag. Um, a peidiwch ofni os mae angen i ti wneud tua deg drafft, mae hwnna'n ffain. Um, ond a wyt ti wedi darllen y dacau yn personol ar lafar neu beidio? Mae hwnna'n gallu helpu ti gweld sut mae'n swnio, a yw i'n llifo'n dda o un rhan i'r nesaf, yw'r atol nad atol nod ein yn gywir, oes angen coma neu, um, neu angen rhywbeth arall fewn. Dyna pryd byddet ti'n gwybod, o, perfformio hi ar lafar. A wyt ti wedi gwirio sillafu atal nodi a gramadeg? Mae hwn yn darn o waith academaidd, mae hwn yn ffurfiol, mae'n mynd tuag at prifysgolion, felly maen nhw eisiau gweld eich sgiliau y iaith fan hyn. A hefyd, a wyt ti wedi ysgrifennu datganiad ti gyda'r dealltwriaeth o cyfeirnod ti, felly y reference, a wyt ti'n gwybod be maen nhw'n mynd i sôn am? Yym, felly jyst ystyriwch hwnna. A wyt ti'n rhoi tystiolaeth ar gyfer sgiliau ti? Felly, beth mae hwn yn meddwl yw falle bod ti'n gweud mae gen ti sgiliau ti'n dda, a dyna ni. Ni eisiau gweld i ti rhoi enghreifftiau o pam mae gen ti sgiliau gwaith tîm ac yna beth fydd hwnna'n wneud ar gyfer y gradd. Um, os wyt ti'n gwybod bod ti'n cael ei asesu fel rhan o tîm um, ar gyfer rhai modiwlau, mae hwnna'n mynd i rhoi ti um, yn, yn lle dda cyn ddechrau prifysgol, felly sicrhau bod gen ti'r tystiolaeth tu ôl y sgiliau hon. A wyt ti'n derbyn adborth o eraill? Nawr ni'n gwybod mae fe'n eitha galed i i sgwennu rhywbeth um, personol a rwy'n ofyn i eraill i ddarllen hi, ond y fwyaf o pobl sy'n darllen hi, falle bydd syniadau gwahanol da nhw. Um, a falle hefyd, ar y diwedd bydd gen ti adborth ffantastig a ti'n gwybod yn sicr ac ti'n hyderus efo datganiad personol ti. A wyt ti wedi dangos y brwdfrydedd yna am eich cwrs? Dim byd waeth na darllen darganfod personol, diflas, hi yn amlwg, does ma nhw ddim yn cyffroes i astudio hi, a wyt ti wedi cwbl cymryd yr amser i gwblhau hi? Dau wythnos gyda chi, tibod, pan pryd bynnag mae gennych chi amser rhydd, byddwn ni'n sicrhau bod chi yn meddwl tuag at sgwennu at y darganfod personol. Hefyd, jyst ofynnwch dy hun os ti wedi copio neu beidio, fi'n siŵr bydd neb yn, ond mae gyda UCAS y technoleg um, i, i, um, da, i weld os mae uh, llun lladrad wedi, gweith, uh, wedi digwydd neu beidio, felly peidiwch copio gwaith rhywun arall, mae hwn i fod yn personol. Um, na, wyt ti gorliwio llwyddiannau ti, tro byddwch yn realistig, chi heb um, world peace, mae hwnna wedi digwydd, um, jyst byddwch yn realistig, ond hefyd cael yr hyder yna yn dy hun bod chi wedi wneud yn dda. Ond yn y bôn, jyst cofiwch, tiod, mae dacan i'r personol um, da yn un sydd wedi cymryd yr amser i cwblhau um, a wneud drafft ar ôl drafft ar ôl drafft, Maen nhw wedi rhoi sylw at y manylion bach, fel y gramadeg, fel rhoi tystiolaeth i sgiliau, a maen nhw'n positif, brwdfrydig ac yn amlwg yn gwybod am y pwnc, sydd wedyn yn cael yr prifysgol i eisiau rhoi cynnig iddyn nhw. A gofiwch, does dim ffasiwn beth o datganiad personol perffaith, yn sicr oedd un i uh, dim yn perffaith, ond jyst sicrhau bod ti ddim yn rhoi gormod o pwysau ar dy hun, ond byddwch yn hyderus yn eich gwaith. Ac yna, eich rhestr wirio datganiad personol i orffen, a wyt ti wedi ymchwilio mewn i cwrs ti? A wyt ti yn adnabod y sgiliau allweddol perthnasol sydd gen ti yn barod ar gyfer y gradd, ac yna sut wyt ti'n mynd i sgwennu amdanddyn nhw yn y datganiad? A wyt ti wedi trafod profiad gwaith sydd yn perthnasol, y profiad gwaith uniongyrchol ac uniongyrchol, um, meddyliwch am y ddau, mae'n neis i cael cymysgedd um, hefyd i, i ddangos bod ti'n mwy na'r, na pwnc yn unig. A wyt ti wedi gwirio sillafu, gramadeg ac atal nodi? Ac yn olaf, a wyt ti wedi cysylltu â tiwtor personol ti fel eich cyfeirnod a cael trafodaeth am eich datganiad personol ac ei acta ymgais UCAS. Ond gobeithio roedd hwnna'n helpu, roedd hwnna jyst yn whistle stop to fyna a datganiad personol, ond gobeithio roedd hwnna yn defnyddiol iddo chi. Um, dyma fy, um, os, os, os mae gen chi unrhyw cwestiynau, dyma fy e-bost ar y sgrin, neu os gen ti cwestiwn am ymgais UCAS, um, i Met Caerdydd falle, ofynnwch ei ein tîm derbyniadau, Ask Admissions a Cardiff Met o ac maen nhw'n tîm lyflu. Um, ond ie, yeah, gobeithio roedd hwnnw'n helpu, a gyda'r amser ychwanegol hon, pob lwc i chi, um, a ie, yeah, gobeithio mae'n helpu. Diolch.